Yangi onongo ka ineno awobi okelo nyako obino limo gin kare ma olimo gin anyaka ni dong dok ci ladit kwanyo kare ne otyeno bilwongo awobi ci waco ni aa meno aneno welo ne anen dong obino welo ni anga aa ki kwene. Ka dong awobi waco it Mujee ni, 'Anyaka-ni ba, nyinge adiyo Christine, a gin lupa kor, gin gibedo i cere loka tung kwija. Ci dong ladit gimito neno ni ada gang ca-ni mono gin gitiyo matek, nyinggi winye maber, pe gin lujok, pe gin nyo lujogi ka imito wacone kumeno, ci kineno Gang ma nongo ber ka ma kager romo bedo kere iye nyo kager romo bedo yot nyo ber iye. Co ka dong awobi bene oye omoko tamme ni nyaka ni ada wanga dong an akwanya bedo kwede ci kipenyo ki wa awobi in dong kono itye ki ngo ma iyubbe kwede pe kunyoni ma kunyoni ma dano dong gitye ka rayo ciling ki i WhatsApp group ni me nyomo dano ba. Ee, ento yangi onongo kaka aye girayo ciling ka wek kinyom ki nyako moni enoni, pien dako enoni ma kibinyomo i gang kenyo-ni obibedo dako pa kaka enoni aye olu, pe bedo pa an macalo an, it man dong ka anongo cene moni awayo cene-na dong oromo kicit kinyomnyom an akwanyo cene weng ki i jabana-ku.

Omyero wan onge maber ni Yangi bene onongo awobi bene nongo en kipenyo ni tye ki ngo dong ngi ee awobi bene nongo dong tere ba ni nongo opur gire nyime moni tye kede kabine moni dero ee nyo tye ka gwoko lee ne moni bene meno gin ma nongo ber ee ca okene bene nongo cito ka dwar bene dugu ki ringo mogo bene nongo konyo ber bedo ma gang. So ka wuneno anyira kunyone gitye ka penyo dano lok aciling onyo itiyo ngo wek inge ka ma keroni tye iye, nongo dong anyira gukwanyo twero pa wazei gi o dong weng gukelo tye icing gi ma dong jo okene giwaco ni lok gi dong kiculo icing gi direct eeh ma pud peka in icito i ogony laa nongo jo okene dong gimito gibedo ki lok gi icing gi. Ya, pien giwaco ni kicamo acam cutu. You know, so lok me nyom ma yang macon-ni bene onongo, onongo dano ka gicwi cuna, onongo kong muri mwaka aryo, mwaka adek, mwaka angwen, ee nongo bene kitimo kumeno ci wek jamine weng woto maber. Ci. Kunyoni jammi olokkeo, kunyoni dong wan walwongo ni sliding into the DM, uncle, uncle, uncle wun dong wunge ni kunyoni jami olokkeo, kunyoni ka ineno nyako maleng maber ya in dong iringo i DM ne ci dong oloko jami otyeko ki kunu party kirayangi ya ma jami ne olokkeo ba tye alibany but an alego dong myero wadoko en kit ma con cani, ento kadi bed ni dong wawaco kumeno. Anyira pe dong tye lokke ni omyero gubed apiny ciling mar dong pe kiloko obed dong ciling ciling ciling mara kong mono wun wuket ko i cwinywu ni mara romo bedo tye kadi cene tye nyo peke ka inongo awobi ma wiye kwir itye ki vision ma neno ni anyimi ba omyero obed kit eni ni aneno i mwaka manyen omyero apur nyim poto aryo wek wabed ki dero mo acel aryo mo ma watye ka gwoko iye jami maber you know. Kong wanenu en jami eno ni ngo ma awobi ni romo timo ne onyo tye ka planning ni ngo tye kidi tam mo ma romo gwoko gang wanenu gini eno ni before wan wadonyo i lok moni me chilling chilling twatwal ni yeah ka bene awaco ko meno be pe ni atye cwako ko awobe ba ni awobe dong ee wabedo dong mot pien awobi in ba ma ka imito nongo bene mar maber myero inen ni itiyo gidi chilling-ngi ka itiyo chilling maber ee ma itye ki kero itye ki jami mo bene ci bene ibinongo mar maber co wun bene wuket wiwu i tic ba ki dong anyaka ni in ka ibipeny awobi ni iciling adi ma en tye kede ka inen bed ni omer mo tye ki ngo onyo en pe bangi ni ma in dong iwaco ni ijenye kede ni en bene tye ki gino moni ma in itye ka penyo awobi ni